Naam, naam, naam, ũkĩrĩ mwega mwĩroreri witũ harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ. Ũyũ ti ũngĩ nĩ ũyũ ũmwe wanyu wendete mũno wĩtagwo Kanjiman. Na ithiĩra-inĩ rĩakwa na icera-inĩ rĩakwa nĩ ndonyete handũ wabici-inĩ fulani, na nĩ tondũ wa ngumo ĩrĩa ĩkoretwo na mũtumia ũyũ, Ngenda kũmenya mũtumia ũyũ ũrĩa ahaana, na niĩ ngakĩona nĩ wega ũndũ ũyũ ũngũkinyĩre wee mwĩroreri wakwa wee twendete mũno. Na nĩkĩo twĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ wabici ĩno, na mũgeni wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũmbi wa ndũng'ũ. Ũkĩrĩ mwega? Ĩndĩ mwega mũno mũno mũno. Ĩĩ. Ĩĩ. Mũmbi nĩ njiguĩte ngumo yaku itũra rĩrĩ rĩa Gĩkũyũ, na ngaigua andũ magĩgwĩta nginya mũhecimiwa. Tamba ũgeithie mwĩroreri na ũmwĩre wĩtagwo atĩa, na kana mũhecimiwa no rĩaku kana ti rĩaku. Ũkĩrĩ mwega mwĩroreri? Njĩtagwo ũguo waigua, niĩ nĩ mũmbi wa Ndũng'ũ, na Ndũng'ũ nĩ mũthuri wakwa. Andũ nĩ manjĩtaga mũhecimiwa rĩmwe,

Tondũ mũngĩe na ciana inya. Okay. Airĩtu atatũ na mwanake ũmwe. Ĩĩ. Oh, thengiũ mũno mũmbi. Nĩ ngwenda kũmenya at least childhood yaku rĩ kana ũgĩkũra rĩ, ũkũrĩire kũ, ũthomeire kũ, maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Niĩ ndaciarĩirwo itũra rĩtagwo rĩa Kamwangi, ka village getagwo Ngombarĩ ya Mũiria. Kũu no Kiambu?

ndagĩciarĩirwo kũrĩa waciarĩirwo Ĩĩ. ũguo St Francis yarĩ o area ĩyo ĩrĩa nĩoya hĩndĩ ĩyo tondũ nĩana hau ũguo mang'u Ehe. na nakuo kũu no ndathomire Mm. na ngĩka wega Mm. na ngĩtwo na gũkũ kakamega Ũndũ wĩtagwo Kakamega. mukura Eh, na ndĩrathire na ngĩka diploma okay. ya horticulture Ehe. na ngĩkĩrĩkia na ngĩandĩkwo nĩ minister of agriculture Ehe. rĩu thutha mũtheri ndacokire ngĩona

ciarĩ nene mũno ciarĩ nene ona hihi gũkĩra cia ciana ciarĩ ndĩrakwĩra ciarĩ nene tondũ mũndũ angĩagĩire nda mũciari wa mbere ndangĩatigire gũcokia cukuru Aha, cukuru ĩrĩa wathomagĩra ndũngĩacokire aha, we wahanaga outcast aha, Ĩĩ, wahana- mũndũ ahanaga ta outcast ehe. koguo rĩu rĩ Rĩu nĩ ũgiginyane. Ĩĩ. Na rĩu rĩngĩ mũi- mwanake atangĩakũregire, Mm. no nginya ũkĩhike. Rĩu no nginya ũhike. Hatirĩ na ũhoro wa choice. Ehe. Ti ta rĩu atĩ nĩ ũramagĩtha itho. Ĩĩ. Ĩĩ, mwanake kana arakwenda nĩ kwĩrwo nĩ mo nginya mama wanyu nĩ egũkwĩra ĩĩ. Ona angĩkorwo hihi we ndũramwenda. Ah, tiga kwamwenda kana kĩ, Mm. ũkũrio ũgĩthiĩ kwĩhithithia mahũna kũu rĩ, Ĩĩ, ndonaga. ndwamenyaga. Ndwamenyaga. Koguo rĩ, ingĩkorwo

Akagĩa ciana inya nĩguo aracoka cukuru gũthiĩ gwĩka degree yake. Na ũmũthĩ we mũirĩtu ũyũ ũragĩa kana kĩoneki gĩaku gĩgakua, kĩoneki gĩaku gĩgathira. Nĩkĩo tũkĩte nĩgetha tũgwĩkĩre hinya we mũirĩtu, we ũraigua ta mũico ũkinyĩte tondũ nĩ ũragĩire mwana, we ũraigua mũico waku ta ũkinyĩte tondũ wĩna ihu.

Na ndĩkĩte horticulture. Horticulture nĩ ũrĩmi wa mboga na matunda na mahũa. To an extent atĩ niĩ nĩndahotete kũ combine arĩmi na tũkahota gũcokanĩrĩria, ngacokia group cia, twagĩtaga Kiambu, Great Kiambu. Ngahota gũcokereria arĩmi ona ũmũthĩ okorwo nĩmaririkanaga tũkarĩma summer flowers me group na ngamonia ũrĩa me kũ export. Na nĩmahotaga kũ export Holland.

nĩ nĩ nene Mm. gũkĩra return ya kũrĩma mboga kana mboco Oya, okay. koguo ndĩrekĩte mathabu macio na ngona eh, arĩmi a gũkũ mangĩrĩma eh, summer flowers ti kuga ho- tondũ nĩ tũrĩmaga gũkũ nĩ kũrĩmagwo mahũa ma ma green house Mm. no macio ti mũthatega Mm. ndonaga gũ target Mm. tondũ ĩmu yakwa yarĩ

Na ndameraga atĩrĩrĩ, ndamathomithagia wega maka- ngamera ũrĩa mahũa ma mbeca na kĩ na nĩ tũkũruta wĩra ũcio no makagia mama wĩna cioneki no rĩu rĩ eh, ona ona ona ĩngĩtunywo mwana rĩ nĩingagĩrio mũngũ ũkerwo coro maĩ coro maĩ kĩ tũrĩ ta tũu ũguo ũĩ maĩ na tondũ ndiarĩ na mbeca rĩ Eh, mũico wa ũhoro rĩ eh, ngĩkĩnyihia kura akĩiganĩra so aiganĩra-rĩ mm, nĩho hau ndacokire gwĩyũria atĩrĩrĩ angĩkorwo ndĩ na me point njega na nĩ marega tondũ atĩrĩrĩ Ndũrĩ na eh, ndirĩ na kĩndũ. mbeca-rĩ ĩĩ, ngĩona nĩ ngwenda kũmenya nĩkĩ gĩkĩ gĩtagwo politics ehe, na nĩguo ndoigire ndacoka kũrĩa University of Nairobi Nĩmanjoire tondũ ndakĩrĩ mũhĩtũku from form four, Ĩĩ. ngĩona rĩu no njĩkire kĩndũ gĩgwĩtwo political science menye wega na sociology nĩgetha hote ngĩcoka kũrĩ andũ rĩ, Ĩĩ. ngorwo ndĩna social Now, aspects. wacoka kĩrathi Ĩĩ. gũthoma political science, Ĩĩ. tondũ wa humiliation ĩrĩa wagĩire nayo nĩ ũndũ wa kũregwo hihi nĩ tondũ wa kwaga mbia Kwaga mbeca. cia kũheana Mm. ona wĩna point njega mũno cia kũrehe ũtonga itingĩonekire itingĩonekire Ũtarĩ tondũ ndũrĩ na mbeca. kanyamũ ga kũmahe arabu ũguo nĩ kuonania rĩngĩ na rĩngĩ aikia a kura nĩ kũhakwo makagwo nĩgetha mathurane Eh, thutha wa gũthoma political science rĩngĩ Ndonire political science nda ndathoma rĩ, ndonire population ĩrĩa nene ya Kenyans rĩ, matiũĩ politics. Matiũĩ maratuĩka politically mature, matikũmarũmarĩra marima. Tondũ political parties rĩ, nĩ magĩrĩirwo nĩ gũthomithia arĩmi ũhoro wa politics.

Ah, and it all can say that okay, with the status quo, Mm. meaning Mm. no mende ĩyo matũrĩ matho- matongoragia Mm. na waya kĩ- high population ya andũ aya na nĩo majority rĩ Mm. matũũre ĩyo mamoimaga thutha Eh, eh. tondũ rĩu nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa makoretwo bũrũri ũyũ rĩ nĩkĩo mũndũ ũcio oyaga mbeca icio

Ũmonie bata wa kuoya ũmwe na bata wa kũiguana, na ũcoke ũmahe mawatho ma mediation atĩ ndũkaru, no mũhaka ndũkarumane, mũthikanĩrĩrie, na ũcoke ũthondeke rapport. Rapport nĩ kuuga atĩrĩrĩ, andũ acio mathondeke atĩ maikare hau marĩiguithanĩtie wega na makeria matige gwĩtiganĩra. Rĩu wona mamenya ũguo rĩ, macoke mũndũ wothe ena right ya kwaria na ndakahĩngĩcwo nĩ ũyũ ũngĩ rĩ, rĩu nĩ mũkũhota kwaria wega o kahora, ũkĩmangaindaga, ũkĩmangaindaga. Ũrĩa ũĩ watho-rĩ, wa kĩmera, na mũno ũnya hau watho ũkiugĩte, o na gũtuĩka mawatho ti moĩ, na mũnyaka wa mediation ndũga, ndũkuĩtaga mawatho atĩ watho mũna ugĩte, ugĩte, tondũ nĩ kũrĩ kuohanĩra, na ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ formal atĩ nĩ kwaranĩria mararanĩria nĩ getha maiguane. Kũguo-rĩ, o na no marekanĩre. O na ũhĩtĩirio. O na ũhĩtĩirio. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo akĩrega rĩngĩ magayane mũgũnda, okorwo tuge mũgũnda, tondũ ng'ania

He group- he- he- he- he andũ metagwo mti Ehe, of east africa ehe. na nĩo mathomithirie Ĩĩ, na mathomithia rĩ magĩcoka ngĩtuĩka accredited accredited nĩ kuga atĩrĩrĩ ĩĩ, ngĩthiĩ igoti-inĩ gora rũmima no koti ĩĩ. ngĩapurai kana nĩ mekũnjoya nĩgetha makaheaga mawĩra igoti-inĩ Oh, ma mediation. ma mediation Marĩa, oh yes. na rĩu ma- mahe marũa macio ndathi ndathi kũrĩa rĩ Mm. marũa qualification ciakwa manjo makĩnjĩka interview Eh, na ngĩhetũka Okay. na ngĩanjia kũheagwo macira Eh, igoti-inĩ rĩa Milimani Law Court ehe, Kiambu ehe, gũkũ Kikuyu ehe. rĩka Ehe. Rĩu- rĩu tuge nĩ heagwo maci- mawĩra Ĩĩ. Ngakĩ- ngathiĩ ngakĩ- ngĩa- ngĩikara thĩ tũgakĩarĩrĩria macira Ĩĩ. rĩngĩ nĩ ma bamĩrĩ Mhm. andũ nĩ maremanirwo mũthuri na mũtumia Yes. angĩ nĩ ciana nĩ marekereirie Ehe. angĩ angĩ nao rĩ nĩ mĩgũnda maragayana Ĩĩ, succession rĩu. succession Ehe. Ingĩ nĩ symbolic mũndũ rĩngĩ rĩngĩ nĩaragire kũrĩha mbeca cia mũndũ mũna Thiirĩ, mathiirĩ. mathiirĩ Ĩĩ. magoka maka negotiate makaiguithania magakĩrana ũrĩa mekũrĩha Ĩĩ. mũtaratara ũcio Ĩĩ. ngathondeka kĩrĩa eh, ngamathu- ngamathuura- ngamathondekera agreement Ĩĩ. ma sign ngacokia kũũrĩa Ĩĩ. igoti rĩona nĩguo metwo rĩu ningĩ magetwo thĩ na ID namba ciao rĩ mona

Ĩĩ kũringana na ũrĩa twathomithirio kana ũrĩa twathoma twa train irwo rĩ, ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩenda mwena ona ũmwe. Ũbatiĩ gũkorwo wĩ neutral. Ũkorwo nĩ gũkorwo wĩ neutral. Na ndwagĩrĩirwo nĩ kũmatuĩra matua. Matua ma maũndũ mao mothe makoragwo mo moiko Moko-inĩ moko-inĩ mao. mao. Alright. Matikoragwo Ehe. moko-inĩ maku. Ehe. Tondũ ũngĩkorwo nĩ ũhoro wa ciana rĩ, ũ nũ ũgũthomithia mwana? Ehe. Nũ ũkũhe irio? Ehe. Nũ ũkũhe nguo? Ehe. Nũ ũkũhe kĩĩ? Maũndũ macio mothe rĩu tio makĩũri? Ĩĩ. kuorokera okay kwa ithuĩ to kuma guide ĩĩ na nĩgetha matigakĩrũe tondũ rĩu rĩngĩ na rĩngĩ eh, andũ nĩ makĩhiũhagĩrwo o makĩaria ũgakĩigua nĩ ma Ĩĩ, gũthũkanĩra tondũ no marũe no rĩu wĩ hau nĩ ũkũhota kuma guide Ĩĩ. na ũkamonia atĩ kũrũa nĩ mehia ngũmekĩra borithi ĩĩ kũrumana nĩ mehia ĩĩ na kĩ na kĩ magakorwo moĩ atĩ

Under the, this, the, This the reason. is, eh, Mediation nĩ ta- nĩ tondũ nĩ ta one of them eh, eh, no rĩu icio ingĩ rĩ eh. ũtiganu wacio nĩ atĩ nĩ matuaga nĩ mateithagia arĩa matua na makaiga ũguo nĩguo gũgũthiĩ Ehe. no rĩu mediation hatirĩ handũ ona hamwe we ũtuaga matua Ehe. matua matuagwo nĩ nĩ case

eh, ũgakĩmũria ona mwaga kũiguithania rĩ tondũ no mũhaka kũiguithania Mm. ũgũteithĩka na kĩ we agĩkwĩra Ĩĩ, wona wana mwaiguithania rĩ ũgũteithĩka na kĩ ĩĩ. agagĩkwĩra Rĩu magagĩthiĩ. rĩu waku atĩrĩrĩ koguo rĩ ũngĩrora ũguo gũteithania na kũ- kũiguithania kwa kũiguithania rĩ Ĩĩ. nĩkĩ kĩ- kĩritũ Ĩĩ. Rĩu akangiuga ĩ ĩ, ona kaba tũkĩiguithanie ĩ, Ĩĩ. akamenya atĩrĩ haha ti na the exactly Ũrĩa 100% ũrĩa ngwendaga ĩ. ngwendaga ĩ, Ĩĩ. no nĩ wegega gũkĩra Gũkĩra nothing. gũtũra magoti-inĩ. Yes. So magoti marĩaga mathaa maingĩ, mĩaka mĩingĩ, mbeca nyingĩ, mathaa manyu mothe, Mm. kũmenana, Mm.

Nĩ ũhoro wa agriculture, nĩ mũrĩmi wa agriculture, nĩ ekĩte political science na rĩu ũhoro wa mediation. Thengia mediations rĩ, nĩ harĩ ũndũ ũngĩ kana twambe tũikare hamwe? Rĩu thutha wa gũkorwo twahana ũguo rĩ, tuge tondũ niĩ na mũthuri wakwa rĩ, nĩ tũnyitanagĩra maũndũ na tũkĩnyitanĩra maũndũ rĩ, nĩ tuonire we ta ũrĩa tũthimithĩte rĩ, nĩ akoragwo na biacara.

Uh, ngwĩciria nĩ wanjia kũgĩa na bottom line mũmbi nũ na twanjia kũigua maũndũ marĩa ekĩte ũhoro wa ũngirigaca ũhoro wa political science ũhoro wa mediation na no igwe no mũhũri wa biacara wĩ gatũ koguo ĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ ũmwe kwa ũmwe koguo ũngĩthiĩ na mbere na gũtwĩrorera na ũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria Next episode nĩtũkamenya atĩ twambe twambe tũrore ũhoro wa ũngirigaca, tũmenye gĩthomo kĩa ũrĩmi kĩu athomire kĩngĩtũtu- kĩngĩtũteithia atĩa na ateithĩke atĩa nakĩo. Koguo ĩra mwĩroreri bye bye. Wĩ mwĩrori wakwa no ngwĩre tũngona ihinda rĩu rĩngĩ, mũgĩe na mahinda mega. na thayũ bũrũri please uh, subscribe uh, thĩinĩ wa youtube usubscribe na ulike and ulike comment na nĩ tũgũkena mũno thank you very much nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ bye